Istorioù splann, un abadenn kinniget deoc'h gant ar rouedad Radio Breizh hag a splann ar media breton enklaskiñ enlinenn. Lodenn an eil, industrielerien ha strollegezhioù he c'hoañ da vod evit an amoniak. Ar wech diwezhañ, 'ba lodenn gentañ enklaskoù splann war an amoniak, 'mamp gwelet pegen dañjerus eo ar volekulenn-se evit yec'hed an dud ha yec'hed an endro e Breizh. Gwell 'rimp hudu penaos e c'hav ar wasad ar skarzhañ en a-stri evel welard, barzh plasoù zo memes, disteret e vez ar riskloù gant ar strollegezhioù hag ar gonevouederezh, an agroindustriezh evel welard, ha gwashoc'h c'hoazh, sikourioù publik bras a vez roet d'ar saotrerien vras. Sell eo disoc'h eil lodenn enklask Splann! hag just war omp A-wech-mañ en-dro adarre gant an aotrou Splann. Evel-just, n'eo ket roet he anv gwir dec'h. Gwarit pegen kizidik eo an afer-se 'barzh ar vro. Mont Madrid, Aotrou? Derc'hel da vont ganeoc'h. Na ket re val. Larit demp neuze de gentañ de gomañs pegement a amoniak a vez dileusket e Breizh bep pla. Daoust ha moaien zo de c'hoût an dra-se just war? Hmm. Soñj pus de pezh moa bet displeget doc'h, evel just a wech diwezhañ. Breizh, ur vro a zilosk ar muiañ a amoniak ba Frañs. pezh zo diaes eo anveout ar c'hementad en un doare resis. Kar ne vez ket graet renabl-holl ebet. Disklêriet vez gant euh, lodenn deus an embregaezhioù labour-douar hag lodenn aet oc'h an uzinoù, ar pezh a vez dilaosket gante bep bloaz. Met ar c'hamandar, n'eus nemet ar re vras a zo rediet d'en ober. Dre-se el labour-douar n'eus nemet ar magerezh moc'h gant ouzhpenn daou vil lon hag ar c'hluzoù yer gant ouzhpenn daou-ugent mil a blasoù yer hag a vez rediet d'en ober. Ha gant ar saverezhioù saout redi ebet. Ah ya, setu Zera Aubern, saverien lonet ha ne vez ket renablet ar pezh a broduont 'benn ar fin. Ya, sklaer eo, un div wer a ditour zo 'ba ar vro. met ne weler ket ar c'hementad a vez dilaosket en holl. An atañsoù bihanoc'h hag ar re dindan dek tonenn a amoniak ne vezont ket kemeret e Konam. Hag eh, estreñvit-se zo, un darn doc'h an uzinoù n'int ket evit doujañ d'ar reolennoù. O chom hep disklêriañ pep tra da skouer, e-giz pezh a lenner en hon enklask. Ya, barzh an enklask, justoa, a peus komzet deus un embregerezh Yara. Dres, n'et peus mat pennadoù splann galeve ho tro-lakenn. Mais ya, gwiri, un embregerezh kimmek deus a vro Norvej e Yara neuze. Un uzin produiñ Thames en deus, ba mouster lorc'h e Liger-Atlantel, mañ ket pell deus an arz a gav din. Hag e daou vil naontek, da skouer, e vez disklêriet ganti ne skarzh amoniak bet. Tonenn ebet, mann ebet. Koulskoude e kant ha tri-ugent tonenn hag a oa bet dilosket ganti bep bloaz etre daou vil tri ha daou vil triwec'h. Da lâret eo, kalz muioc'h eget ar pezh a vez disklêriet gant pep hini deus an embregerezhioù breton all. Ya, setu bras ar gevier gant Yara, hervez kont. Met lârit demp, Aotrou Splann, dre beseurt doare all peus gellet renabliñ an amoniak a vez produet e Breizh. Hmm. Gant ar renabl labour-douar kaset gant Agrest e c'haller goût pegement a amoniak vez dilaosket gant labourerien-douar pep kumuniezh kumunioun. Ha dont a ra aze an amoniak dreist-holl da an Tems, an Dourc'hanvouez hag an Teil. E Breizh emañ un amoniak e lac'haen didrouz, un abadenn kinnigetoc'h gant Radio Breizh ha Splann. Bez zo un dra la vez diaes war renabliñ, he ar gwall darvoujoù liammet gant uh, sotradurioù an amoniak e Breizh. Ben, hag ez zo gwall darvoujoù me lardar, bloaz paset c'hoazh, euh, oa bet deus un taol fall a gav din, d'an do a viz ebrel 2021 neuze ma changement oa bet sot tu ar Penzez, ur stêr 'ba kostez Bro-Leon, gant uh, saotret neuze gant un distaol teil dre aksidant hag a oa o tont deus un atant industriel 'ba ar vro. Pesked marv a vil vern warnañ en dour lous-teil, ouf, oa ket brav ar jeu nan. Ya, soñj mat uh, deus an dud ha skod ar besketaerien an dud diwar-dro an naturelourien gant se. Ah ya, ha mont a ra an digouezh zi da heul ul listennad Hir a stêrioù bet saotret donet gant an amoniak 'ba Breizh. Un toullad mizvezhioù a-raok-se eo ar stêr An a oa bet skoet gant pevar c'hant mil litrad dilostojoù o tont deus ur metanizher. Kement a amoniak a oa ken a oa chomet kant pevar-ugent mil a dud hep dour deus ar raok, e-pad pemp devezh. Tak en dour bekin eo en ti. Setu evit an darvoujoù zo bet lakaet war ouel, met darn all ne veint gwelet. Vel ba zamalou ma dev an dud alanet er lousset gant amoniak epad mhm. pemp zegla kaizur. Eh, setu pezh vez disket non, non len eh, tervet loden o enklask war an amoniak. ur pennad diwar-benn an timag. Daoust d'an holl zarvoudoù-se benn-a-fin, hag a zo ken dañjerus evit yec'hed an dud hag evit, evit an endro, daoust da-se ne vez ket soñjet digreskiñ ment ar menajoù benn-a-fin. Nann. Nann, digreskiñ an atañsoù vez ket, tamm ebet. Daoust d'an trev lakaet e plas e live ar stad a-benn bihanaat an amoniak, e, e gwirionez, an hent kontrol, an hent Kontrol-mik an ni zo tapet 'ba Breizh. Stalioù yer ha kreier mor, euh, moc'h ez-douar, hor sol, ma karet, stank-hor-stankañ, méthanisant ha leve industriezh. Gatot, petra méthanisant c'hoazh? Ah ya, berr-ha-berr ha méthanisant zo un deknologiezh da broduiñ energiezh euh, diwar difankadennoù ha lanet, ma peusant. Ma, aze e oan o tisplegañ deoc'h e vi tapet un hent fall neuze gant, gant Breizh, fall a zo memes. Ha stankoc'h-stankañ a jatal eb al lec'hioù zo, brasaet a savadurioù da sevel lomet, fin peadra zo da saotronezhañ gant amoniak. Ha sikouret e vein a-fed ergant-ni, a-fed ec'han, er pezh vez disket d'hon lenn, pezh peus skrivet, pezh peus embannet. Ya, a soñj peus mat-tre oac'h deus davet saotradur ar stêr Aon en Andavulugun, a zo bet graet anv da c'houti d'ar mag. Ma, an uzin biogaz Kastellin, perzh er stroll Enji, an ni zo kablus deus ar saotradur-se. Ha c'hoarvedi ar gwalldarvoud-se daou vloaz hepken goude ma oa bet digor an uzin-se. Hag an uzin metanizañ-mañ a oa bet digaset ec'hon publik dezhi. Ma Doue, ya 'vat! Nav c'hant mil euro en doa resevet digant an ADEM, da lâret eo digant Ajañs an Endro, Mestroniezh an Energiezh. Eizh kant mil euro digant Ajañs an Dour, Ha gant hanter-kant mil euro digant kuzul departamant Penn-ar-Bed. Ya, pezh a ador euh, kaji daou vilion a euroioù ma, ma ne faziañ ket. Ja, pezh mel sammad pe. Ha ma komzont d'ar euh, darvoud ar penzis, an esa kerjañ ba Bro-Leon ni zo penn-kaoz da distruj ekosistem ar penzis. Hag ar menaj industri, eus a zo e-mesk Ar pemp stal ma vez skarzhet ar muiañ a amoniak 'ba Breizh. Hag unan deus a feurmioù sikouret ar muiañ gant ar PAK. Er PAK, politikerezh boutin al labour-douar ec'hon an Europ neuze. Ya. Kant mil a euroioù a sikourioù 'noa resevet an nesañ Kerjean e daou vil naontek. Ha pa ouzh-se a zo Un tri-ugent dregont eus al labourioù-douar o c'hounit nebeutoc'h evit ugent mil euro bep bloaz ra sapret difaot eo an daou. Ya, da lâret eo bet tapet gant, gant ar menaj-se kalz muioc'h arc'hant evit pezh vez eh, tapet gant labourerien-douar ordinal. Ja, just. Ha skouerioù all a zo ba Breizh ivez, pe vije en daol, en Plogonvas, ha lec'hioù all c'hwez. Menajoù bras zo Tapet gant ar justis evit lod anezhi, abalamour da distruj an endro ivez, fin lod anezhi a dap kalz arc'hant publik. Ha lod a vez harpet gont ivez gant politikourien eus a vro, da skouer Guy Olivier Alain zo kuzulier bar Rannvro. Enklasker splann, e Breizh ima un amoniak ila haen didrouz. N'eus mann ebet hag a dremen e-biou d'o enklask pizh war an divizoù politikel en Liamm gant saotradurioù amoniakat. Bet oc'h bet ket studiañ don ar raktresoù kempenn ar vro zad gant ar strollegezhioù, daou ved ar c'humuniezhoù kumunioù gwarit, sewell ur steuñv in-aer energiezh graet PCAET diontañ en galleg. Ya, met yev, yev, yev, yev. Traoù zo a dremen e-biou d'hon enklask Evel-just, siwazh eo. Met gwir eo on bet o sellet pizh doc'h kalzik a douseriom. PCAUT neuze, ar steuñv da geñver an hin, an aer, an energiezh hag all. E PCAUT ar strollegezh ho kumunioù, da skouer, a zo bet studiet a-dost ganemp. A seurt steuñv a vez graet gant ur pal sañset da aozañ an tiriajoù evit an dazont hag o terc'hel kont deus cheñchamant an hin. Ha boud zo da skouer un gant tolpad Felger, un all gant Gwengamp, gant tolpad Lesneven, Ploer, 'vel fin un tamm 'ba pep lec'h er vro. Ha komeret 'ven kont kudenn an amoniak e-barzh? Tamm ebet! Melarda int a-gaoste d'an izommoù bras. An holl a zo bet studiet ganeomp da nebeutañ. Fit, doubl. Ha n'eo ket ganeomp evelaet an dra-se, met gant bodet rannvro aotrouniezh an endro. MRAE, da lâret eo ur servij melestradurel publik a-bouez hag e karg da reiñ un ali war seurt dielloù, war seurt doserioù ma peus c'hoant. Ju- Just war uh, selaou ma pezh a lâr ar bodad-se deus uh, ar PCAET lakaet e plas gant uh, lef Arvor Kumuniezh e Bro-Welo en Norzhion Arvor. N'eus lakaet pal ebet evit a sell ar bihanaat skarzh ha dioxyde soufr, danvez organek hag amoniak. Pezh a zo un diouer enderc'hel-kont eus an ezhommoù broadel a zo da nebeutaat an danvezioù saothrus-mañ. E-giz pezh-mañ ho paouez lâret e-kichen ar jeu-mañ leñv ar vro-kumuniezh. Ha koulskoude he deus ur vro da welet gant ur raktres da sevel daou vetanizer 'ba koste Plouha. Ha dem koste Bro-Leon, setu pezh a lâr bodad MRAE deus kumuniezh Lezneven Ouzhoù ar mojennoù. Memes tra zo d'en em c'houlenn gant ar pal nebeutaat an dileuskel amoniak, pell dindan ar palioù broadel ha rannvroel, rak ar ameuz zo eun deus ar skolioù pennañ er vro. Setu daou skouer mesk reol, met dre vras ne vez ket anzavet gant ar c'humuniezhoù kumunioù Peter eo orin an danvezioù saotrus en aer, na penaos ober evit ober dezhe bihanaat. Ha me 'm eus mod e vez kavet war live ar rannvro ivez. E daou vil un warn-ugent, pa oamp c'hoazh o skrivañ ar pennadoù evit Splann! e oa Rannvro Breizh o sevel he programm FEDER, Fonjoù europat evit diorren rannvroel, gav din, hag hini FSEI, da lâret eo Fonjoù sokial europat. da geñver bloavezhioù daou vil un warn-ugent, daou vil seizh warn-ugent. Ya, gant ar programmoù-se e vez arc'hantet aksionoù lec'hel da, da ziorren ar vro, da gas ar vro war-raok. Az hini eo. Hag a-bouez tri an daou uh, foñjoù-se, FSE ha FEDER, met uh, deus ali an MRAE, Rannvro Breizh ne soursia ket d'ar kudenn an amoniak er programmoù-se. Hervez ar rannvro ne vefe ket a skog war an endro gant an amoniak, ar pezh a zo un arguzun gwall-skañv, eme an MRAE. Ha manket an diloskañ amoniak da vont war zigreskiñ en Breizh en amzer da zont, pa vez gwelet ar raktresoù kêrioù sevel lonet bras a zo o vezañ savet er mare-mañ. Ah non, Ya, studiet pizh 'veze gant an MRAE doseroù brasaat mennajoù bet 'peus bet ar blijadur da dielfenniñ alioù an aotroniezh evit a sell o efezoù war an endro. Ur blijadur. An alioù-se n'int ket gwall blijus da lenn, hein? kement a doserioù fall a zo evit an endro ar yec'hed an dud. A ya ken bresk eo an doserioù sevel pe brasaat mennajoù? fin. Nizell an nemer a eu nemet diouzh doserioù zo. Re ar menajoù brasañ ma peus Ar re vras a oar da vezañ klaset dindan ar renabl dañjerus evit an endro, ICPE e galleg. Ha dindan euh, ur redi da vezañ aotret. Da lâret ar re vras da vat. Pa vez kistion da vrasaat stalioù du sevel mor, pe tomant staliañ metanizerioù e vez lakaet ali an MRAE e doser an enklask foran n'an ket publik. Un ali kuzuliañ tra ken, ma pell zo. Ya, un ali à ne vez que doujet diontañ bopred, komprenn meus, o teurel ur sell war avizoù otroniezh an Android Breizh hid a blavezioù daou vil naontek ha daou vil ugent neuze, peus non rentet kont e dister ar pezh vez graet mhm. da zigreskiñ an amoniak. Setu aze he ali just-war evit a sell zewel ur stalier er yeuc'h e Kerne-Izel. Selaomp. Ur sapre-skog zo gant an amoniak dileusket war al lec'h dishevel lonet, pe vefe en e stumm ezen, pe vefe er c'hwezhadennoù e stumm azot, pellik pe pellikoc'h. Se na vez ket studiet a-walc'h. Diouall kalite endro an dourioù n'eo ket gwarantet a-walc'h abalamour na vez ket dalc'het kont eus ar c'hwezhadennoù azot diwar amoniak. Ha kement all e vez klevet ivez evit a sell brasaat ur vagerez voc'h 'ba koste Plouvoton e Aojon-Arvor, pe c'hoazh ur raktres brasaat a bod kreier-moc'h 'ba Brengolo e aozo an arvar ivez. Setu ur skouer arouezius all e hini ar raktres a oa da sevel ur stal-yer gant ugent mil penn enni ba Laolan e bro Boled, ba koste Morbihan. Ha bez e vije bet enni etre daou warn-ugent ha tregont milliard dre vretad karrez, soñjit 'ta. A bep taol e vez merzhet gant MRAE neuze ne vez ket studiet efezoù an dilosk amoniak war an endro er raktresoù-se. Dousik dezhi, Aotrou Splann, ar raktres eo ar stal yer bras aze. Ba Laoulan n'eo ket bet nullet gar justis? Yeo, yeo, n'eus ket pell. Hag eo bet nullet un tamm drugaret a enklaskez plannier. Un enklask en eus lakaet war wel pegen disté vefe da geñver kudenn an amoniak ar raktres-se. Implijet eo bet hon enklask el lez-varn gant ar c'hevredigezhioù hag a oa a-enep d'ar raktres just-a-walc'h. Met fin, n'eo nemet ur raktres bras-bomenap zo bet nullet ha bern reoù all a zo war sent bopred ba'r vro. E Breizh emañ un amoniak e lac'haen didrouz, un abadenn kinnigator gant Radio Breizh a Splann. An holl venajoù a vez studiet o doseroù gant an MRAE Evel pa lâret Domaig, a zo klaset ICPE da lâret eo gant ur riskl evit an endro. Ha disket e vez dre ar gartenn zo bet zad ganeoc'h e vez kavet en Breizh an hanter deus an holl stalioù renket ICPE a zo par Frañs. Ya. Martre Iwar ne vez ket gwaret gant ar Vretoned maint o vevañ en ur vro lec'h ma vez kement a savadurioù risklus-tre evit an endro. Riskloù industriel o tont deus menajoù bras-tre. Ya, n'heller ket bezañ zoueet neuze e vefe uhel-mat al liveoù amoniak dilosket war an dachenn. Stank-tre ar menajoù bras ba ba plasoù zo. Ha hemañ dalc'h ne vez ket jidet ar c'hementad hollek a saotradur er vro pa vez digoret da skouer un doser da da da vrasaat un un atant, lakaomp. Ur skouer buan, soñj 'peus deus raktres ba Brengolo? Ya, ur raktres brasañ d'ur c'hraou-mor, sin ivez? Ya, dres. Evit brasañ d'ar c'hraou-mor ba Bringolo da skouer, n'eus ket bet kaoz deus ur berniad dilaoskadennoù amoniak en aer. N'eus ket bet kaoz deus ur sammad hollek amoniak a zo er vor dija. Ha koulskoude zo eizh feurm disheñvel-loened klaset ICPE a zo war-dro da lâret eo klasek an riskl evit an endro. Fin, gwiri n'eo ket aezet ken ar prizoù an efejoù berniemañ. N'eo ket anvet eh, mat war ar c'hwezhadennoù azot ha dizingal a muzulioù amoniak en aer 'ba Breizh, gwir eo. Mais strivoù vez graet memestra gant ar re zo tougen raktresoù feurmioù, se eo bet lonet uh, hag a zo klaset ICPE a-benn derc'hent kont eus an amoniak 'ba o studioù a skogoù a pezh 'vez lâret en galleg études d'impact. Ya, sañset int doujañ d'ar reoliadur. Goloiñ fosajoù añvouez, implijout gouz er gwalc'h, petamant magañ loened gant treoù all. Met forzh penaos, pa vez braset ur menaj e vez braset ar c'hementad a amoniak. Doujet 'vez deus ar reoliadur matre oar met pezh zo sur e vez gwashaet ar riskloù ar riskloù saotradur lec'hel gant ur bodin pe tamant brasaat menajoù hag raktresoù nevez. Ya, just oar. Keñ deus aotroniezh an endro e Breizh ne vefe ket sellet deus ar studioù skogoù er feurmioù-se nemet deus tu ar reolenn a-benn ar fin ha n'eo ket gant Al lojik disteraat, bihanaat, ar pezh a zo noazus d'an endro benn a fin. Met, o splann, daoust ha moaien sod badout gant an doar emañ d'ober benn a fin? A-fed ekonomikel, n'hellfe ket. Ma vez lakaet muzulioù ret e pleustr. Re ger eo da labour en douar staliañ an ostilhoù da buraat anezhañ, da skouer. Ha gelaouit mat ar pezh mont vont da lardor. Deus da? Dre ma ne teuont ket a-benn da chom dindan al levrioù aotreet e c'houlennont digant ar prefeti e vefe direizhet da reolenn evite. N'eo ket gwir da lâret eo ma 'm eus komprenet mat, gant ar prefed e vez roet ar gwir d'ar menajoù da chom hep doujañ d'ar reolennoù. Spontus-se n'eo ket. Gant an derogasion e vez graet. Ha setu puez uh, c'hoarvez alies e-maezioù Breizh, evel ba Brengol. Ha soñj a ra gant ar ri zo e penn ar raktres n'hellont ket ober gant an teknikoù gwell a zo dre ma vezont re ger. Ya, da lâret eo kaizur vefe ket trawalc'h ar c'honidoù evit menajoù bras zo ma vefe lakaet pep tra a c'hellfe bihanaat an diloskadennoù ammoniak en pleustr. Hmm. Sikour omp soñj ar c'homiser-enklasker a zo bet aterset gant Splann hep na vefe roet he anv dezhañ. E pep priziadur war an endro e vez ranket diskouez e vez bet gwet pep tra da dremen hep na vefe deus efejoù fall war an endro. Ar pezh na vez ket gwet. Lâret vo, gwet zo deus ar gwellañ a-hend-all vo gwet freuztaol. E eme n'eo ket un arguzenn war dachenn an endro. Ma renk an ezhomm a-gevezusted kas betek traoù dañjurzh evit an endro evit ar yec'hed pe ar vro, evel zo bet, petore amzer da zont evit an doare labour-douar-mañ ? Met evel ma oa o lâret abred oc'h an tamm e vez ret ebet diwar ali an MRAE-ben fin. Ah nann, met ret evit ar re o tougen raktresoù respont da MRAE memestra. Peurliesañ neuze en em ziskargont en ur lâret e toujont ar reolenn, evel darn deus skouerioù meneget bremaik, hag alies-vat ivez evit a sell an amoniak e respontont e-biou, da skouer gant an menajer Babringolo, amezek anezhañ da eizh tachenn klaset ICPE risklus evit an endro. Evitañ N'eus ket a efejo berniet. Met war un dro e asant en eeun penaos dre ziouer a ditouroù ouzhpenn e diposubl muzuliañ an efejo berniet er feurmoù-se just-war. Ha gant lod all, mod all e vez nac'het e vefe deus riskloù evit yec'hed an dud gant an amoniak. Ya, en desped d'an enklaskerien war ar medisinerezh hag a embann muioc'h-mui war an dañjerioù evit ar yec'hed, penaos displegañ e vefe soutenet kement-se ar c'hêrioù sevel loened industriel gant ar strollegezhioù neuze? E Breizh zo diorren ho peus anv eus strategiezh souten gant ar strollegezhioù, eus strategiezh Diorren felierenn an agroindustriezh a-se war an hir-dermen. Peogwir eo an industriezh-se hani a zigas ar muiañ a bostoù-labour er rannvro. Ha gant-se e vez klasket degas nerzh d'ar stalioù-bras daoust dezho dilaoskel kalz a amoniak. Degas nerzh dre benaos ? Ur gazodug Tost da gant kilometrad anezhañ da vont deus Pleiben da Bleuwigner war-zu a zo o vout savet 'ba Breizh hag ar pal eo suraat ar pourvezañ gaz 'ba ar vro. Met estrañvout se zo ivez. Muioc'h 'evit kant ugent metr an nizer bennaket 'vefe staget dezhañ ivez. Ha pa ouier ar pezh a zo c'hoarvezet gant biogaz 'ba Coste Castellin e ouier mat-tre eo ar metanizev ur riskl a-fet amoniak ivez. Mes gant rannvro Breizh hag an ADEM eo bet roet bern arc'hant d'ar metaniz bar vro. Hag arc'hant e vez roet gant ar rannvro d'an embregerezhioù industriezh labour-douar ivez benefin. Daou vilion a euroioù eo al lodenn he deus rannvro Breizh digaset en SAS Yer Breizh, da skouer. An embregerezh-mañ a vez lazhet ganti e tri c'hant daou-ugent mil a yer e Kastellin bemdez. Seni eo. Sifroù resis zo bet kavet ganeoc'h. E ya. Kevraneg eo ar rannvro memes aksioner eo deus an SAS ma peus soan, sames gant embregerezhioù bras all, giz LDC petamant ar Saoudien Almonajem hag ivez Terrena petamant Eureden. Biskoazh n'eus ket bet gwell a-hend-all rannvro ebet bar Frañs lod 'barzh ur pezh embregerezh giz-se. Ah non. Ha se zo bet lañset gant Loïc Chenet-Girard, da lâret eo prezidant ar rannvro. Hein. Prometet zo ugent milion euroioù evit souten filierien ar yer. a zegas non tout dregont deus an dilastadennoù amoniak memestra. Aze zo sifroù bet dastumet gant Kambr labour-douar Breizh. Hag an SAS Yer Breizh e an embregerezh nemeti en eus ar rannvro kemer da rannoù neni? N'eo ket, vat. Ba eureden eus graet ivez. Eureden a zo ganet diwar eured triskalia ha dosi. Hag unan deus ar rioù rasañ e bet ekonomikel e Breizh. eo bet ur gounezvouederezh an agroindustriezh. Al lorc'h enne oc'h embann en tu-all d'ur milion a vetrajoù karrez ha stalioù yer 'ba Breizh. Ha c'hwec'h kant, hanter-kant lec'h da desevel mor. Setu digaset he deus Rannvro Breizh pemp milion a euroioù da vont da gevraneg, pemp milion a euroioù aksionoù kemeret gant an arc'hant publik neuze er strollad-se. Fi, Trawalc'h da gad aoan na vefe ket sklaer an darempredoù-tre politikerezh ar rannvro hag industriezh al labour-douar. Diwar-goust kaliteer ar Vretoned. Amoniak e vo forzh pegement c'hoazh e bloavezhioù da dont, Zurich ha n'eo ket marteze.

Diwar-benn saotradur an aer gant an amoniak e Breizh, mil merci d'ar re deus zikouret d'ober an abadenn-mañ, an div abadenn-mañ, da lâret tud skipailh keleier ar vro, tud ar Vreg-FM deus digemeret hanomp de enrolliñ an abadenn amañ 'ba Landerne. N'eus nemet un dra da lâret kin, et ober un tamm tro. evit goût hiroc'h war an amoniak e Breizh ha lenn penn-da-benn euh, dre ar welvelar dre ar c'heiz hag an daou benn an enklask graet gant splann war an amoniak. An dra-se a vo kavet ganeoc'h war splann.org evel just. Kino hentañ!